Dema xweş be em hinekê behsa mesela Parîsê bikin ku navê pêşmergeyan li kolaneke Parîsê kirin. Temam ji bo kurdan tiştek xweş e ku li bajarên wisa navdar yên cîhanê wekî Parîsê navê şervanê wan, navên pêşmergeyan li kolanekî bê kirin tiştek xweş e. Lê ne ewqas. tişteke bê hemxwe ye, tişteke ku qet nebûyiye, tişteke ecêbgirtiye. Na. Li gelek welatên cihanê, li gelek deveran navê Kurdistanê, navê kolanan, navê şervanên Kurd, navê Jîna Emînî, navê gelek pêşengê Kurdan li kolana tê kirin, li meydana tê kirin. Heta li welatên dagirkerên Kurdistanê wekî Îranê bifikirin, li paytexta Îranê, li Tehranê, Otobana herî meziniya Têranê navê otobanê Kurdistan e. Te got erê, lê Îran re dibe çi dike? Ciwanên Kurd îdam dike, darbe dike. Yenê ez dixwazim çi bêjim? Yenê ne xwest tiştekî mezin e ku wekî Mesûd Barzanî rabûye çûye û gelek çapmeniyê de bi şaşî behs dikin dibêjin Serokê Herêma Kurdistanê. Heyran mafê Nêçîvan ne xwin xetine ber. Nêçîvan Barzanî Serokê Herêmê ye. Nê Mesut Barzanî serokê PEDEK'ê ye. Va şerî ne tiştekî ew qas ecêb e ku Mesut Barzanî raba heta Parîsê here tevî şaredarekê e, û şaredaya jin e tişta ecêb. Şaredaya jin erê Mesut Barzanî qet nebe bila hevjîna xwe, bila keça xwe, bila kesek bi xwe re bibira ku qet nebe sîmayekê Kurdan yê ku YPJ afirandiye, têkoşerên jin, e, YJA Starê, HPJê, Û Seyî Hecaşê bi ew qaspedelê giran îmajek ji bo Kurdan li qada cîhanê çêkirine, ji bo jinan, jinên Kurd. Qet nebe ew îmaj xêra nebiya. Pêşmerge tenê mamêr in, tenê zilam in. Yanî ev meseleyeke din. Temam. Mirov dikare gelek tişta rexne bike. Ez dixwazim tenê vê bêjim. Xweş e ku navê pêşmergeya li kolanekî bikin erê lê li welatekî ku pêşmerge lê kedê didin, lê li ber xwe didin, lê işkence dibin, lê fedakariyê dikin, lê xwînê dirijin. Li wî welatî pêşmerge pênc meh bin nekarîbin miaş bigirin. Pênc meh be pêşmerge birsî bin, nikarin kira mala xwe bidin, nikarin zarokê xwe razî bikin, nikarin nan bibine malê. Ji bo çi? Ji bo ku pênc meha Iraq maaş nade, Iraq mûçe nade û Mesûd Barzanî ji ravige ser navê pêşmergeya şovê dike. Bila îro Mesûd Barzanî ser navê Kurdistanê biçûwa, li wê derê ser behsa mafê Kurda bikira, behsa Rojawa bikira, behsa nîvê Başûr, piştî referandûmê nîvî Başûr kete destê Iraqê çû, Mafê hilbijartinê ji wan standin, mafê petrolê ji wan standin, heqê hilbijartinê ji wan standin, dahata navxweyî ji wan standin, miaş ji wan standin. Niha nikarim miaşê pişmergeya bidim. Bila behsa wan tişta bikira. Ne ku rabe here kîloweke biwarin ya. Kîloweke hingû bide şaredarekê bêje keranke min tera tera hingî vaniye. Heyran bi gotinê û bi hingû dewê pêşmergeya şirîn nabe, pêşmergeya birsî ne. Dema li welatekî pêşmerge birsî bin, dixwazî bila newê Parîsê hemiyê bikine pêşmerge. Gelo wê zikê pêşmerge têr be? Na. Bi çaxê hevdûna kemserê hapêşînin. Di xatirê be.